Wobɛ subscribe yɛ YouTube channel no na wa link na wa share na wode ama yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wo nua bi nso nsa bɛka saa ahintasɛm wei sɛ bi. Yɛ YouTube channel no din no ɛyɛ TV1 Evangelist Bismarck GH. Na wokɔ Facebook nso a TV1 Evangelist Bismarck GH. Wate maseɛ? Ahaa. ɛnyɛ yi sɛ ha deɛ wotumi sɛ wobɔ wura ha na wabɔ wura mpanyimfoɔ fie ha because ɛhanom na nimdesɛm ne nhunumu sɛm ne nyinaa firi ba ɛhanom na ahintasɛm ne nyinaa ba ɛyɛ ho deɛ wɔ honhom mu na ɛdi nipa ewu ɛwɔ honam ani ɛno ne yɛkyerɛkyerɛ no wɔ ha wate maseɛ yɛkyerɛ nyankopɔn asɛm korɔgye wɔ ha ha yɛmfrɛm ɛhanom yɛyi ahintasɛm na yɛkyerɛkyerɛ ne akyerɛ solution ɛnso yɛnye sika o Subscribe channel no na link no hyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wo nua bi a ɔwɔ ɔhaw bi amanneɛ bi mu sɛdeɛ yɛreka yi no ɔno nso bɛtumi apia afiri mu yɛmmɔ mpaeɛ ɔsorosoro nyankopɔn a ɔdin no yɛwɛ animonyam ne aseda nka wo din sɛ nnɛ nso de adom ma maama nyansa ne nimdeɛ ne nhunumu a wobɛtumi nam so de atie w'asɛm ɛwɔ nkwagyeɛ te sɛ ɛwɔ wo din ne yɛbɔ mpaeɛ adom no nti amen ɛndaa no me ne wo hyiaeɛ no yɛsua adeɛ fa abosomsom yɛ nkwaseasɛm deɛ nti a obi te abusua mu, ɔwo ba a na akwadaa no awu, na afei deɛ wɔakɔ bosom hɔ. Afei deɛ na wɔase atwa mu abɛka sɛ bosom ama yɛ ba no. Yɛkyerɛ the reason why a wɔtumi ka sɛ bosom ama ba. Maame kyerɛ wo sɛ bosom ɔma ba. Maame maa wo mfatoho ne nhunumu nsɛm bebree de faa ho. Na ebinom frɛ me ka kyerɛ evangelist, nea woka no yɛahunu, ɛyɛ nokware. Na mmom seesei no, ɛbɛyɛ dɛn na yɛyɛ adwuma a akɔ so? ɛbɛyɛ dɛ na yɛyɛ adwuma a etu mpɔn because sesei no wɔma yɛhunu sɛ yɛn abusua mu no apam bi a na ɛda hɔ no mu akɔyɛ sɛ wɔde yɛn sika kɔgyee ɛba a ɛnyɛ nokorɛ na mmom yɛ nnaadaa na bosom daadaa wɔn gyee wɔn agyapadeɛ ɛde wɔn nsa too so yɛn abusua mu yɛni animonyam yɛn abusua mu evangelist wodua adeɛ a ɛnyɛ yɛ wogu a ɛmfifi wobɛkɔ wiase sukuu nyinaa afei wokɔpɛ adwuma wowura ɔfese asɛdeɛ sɛbi Wode asabeɛ ayɛ wo ho no, evangelist nti ɛsɛ sɛ yɛbɛyɛ dɛn? Evangelist sesei no, abrabɔ no mu ayɛ den nanso meyɛ obi a mepɛ adwumaden meyɛ obi a sɛ bi mebu adeɛ mefɛre adeɛ meyɛ obi a mebrɛ me ho ase meyɛ obi nso a nka mepɛ kunu nanso so saa nneɛma wei nyinaa nti menya kunu Because adɛn nti na evangelist aba saa? Ɛdeɛ a ɛdeɛ na mɛyɛ na mɛpie afiri mu, ɛno na meba abɛkyerɛ wo yi. Baabi ne kan fa sɛ obi si me yɛ adwuma a ɛnkɔ so. Sɛ wote saa abusua apam no mu bi mu, ɛna nyame ayɛ w'adom, ɛna wo deɛ woyɛ adwuma, mfa sɛ wabie store, woyɛ adwuma. Adwuma no wobɛgye Yesu Kristo di yɛ no, ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɛfa adwuma ho. Nti sɛ obi yɛ adwuma na adwuma no nkɔ so a, ɛnyɛ mpaebɔ o. Ansa na ɛbɛba abɛyɛ mpaebɔ no, ma me nkyerɛ wo adeɛ wei sei. Deɛ nti a mesi ɛnyɛ mpaebɔ beginning ni yie. Ɔse, montua ntotosoɔ dudu na me safo awurade mesi odidifoɔ no kwae. Mepakyɛ wo tie, na kyɛ sɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ a wɔyɛ honhom bi wɔ wiase a wɔdidi wɔ amanfoɔ adwuma mu. Ayɛ te sɛ honam ani. Obi a ɔyɛ korɔmfo, wo ne korɔmfoɔ te, na wode w'adeɛ to hɔ. Wonim sɛ Duri wɔyɛ korɔmfoɔ no deɛ sɛ wode to hɔ na ahobammɔ bi amma ho a, korɔmfoɔ bɛtumi aba abɛwia. That is the reason why ahonam fam no wobue store no, wode gate to ano na wokɔda a wode padlock to mu. It means wobɔ ho ban. Ebi nso tumi fa honam fam security ɛyɛ nipa ɛsɛ wodeɛ ɛnna wɛn m'adwuma no ma me. Mepatwa wate maseɛ. Ɛno yɛ honam fam, na mmom yɛkyerɛw honhom mu. Honhom mu nso so no, ɛyɛ sɛnea honhom mu ɛteɛ na ɛba honam fam. Enti sɛ honam fam no, sɛ yɛwɔ nipa korɔnfo a otumi wia obi ade a ɛnyɛ ne dea a, ɛnde ɛwɔ sɛ asɛ Kristoni a wosow aba te aseɛ. Ohu no ni sɛ yɛwɔ honhom bi nso wɔ hɔ a ɔno nso yɛ korɔnfo a ɔba bɛfa deɛ ɛnyɛ ne dea ayɛ dɛn? Di so. Mepakyɛ sɛ wotie. Enti deɛ ɛteɛ nyinaa ne sɛ, anaasɛ deɛ mpɛ sɛ wohunu ne sɛ, saa honhom mu tumi a wɔwɔ hɔnom no a wɔyɛ korɔmfoɔ no, ebi ne motia. Motia yɛ korɔmfoɔ. Motia ni power. Enti obi a ɔresu motia bi a, motia kɔwia obi adeɛ no, ɔde abrɛ no. Enti wowɔ adwuma no a wowɔ abie no, Obi wɔ mu a ɔte ahonhom wɔ hɔ, ɛma ɔte atumi bi retwam a, ɛbɛtumi abɔ awura adwuma mu hɔ na ɛyi wo sika afiri konkom wɔne nhunu. Ba sika no na ɛyɛ pɛpɛɛpɛ, wobɛkɔ akɔkyɛke ne so ate. Obɛtumi nneɛma a wakɔfa bɛgu adwuma mu hɔ no, obɛtumi apagya bi na ɔde kɔ, wonhunu. Wote aseɛ? Enti sɛ wompɛ sɛ saa nneɛma no bɛyɛ wo so adwuma a, ɛna Bible no si wotua ntotosoɔ du du na ɔno asafo awurade mmɔ adwuma no ban. Enti the moment na wobɛtua no, ɛnhwɛ sɛ metua m'asɔfo asomasi, n'asɔfo no koraa wɔmfa nyɛ nea ɛwɔ sɛ wɔde yɛ. Sɛ wotua ntotosoɔ du du a, ɛnhyɛ deɛ ɛwɔ ho no sɛ ɔsɔfo no mfa nyɛ dɛn, ɛnto hɔ. Na sɛ ɔhɔhoɔ bi ba, Misi ha wo soɔ, obi ba na ɔwɔ ahokyerɛ mu a, ɔnyi ntotosoɔ dudu no bi na ɔmfa mmoa saa nipa no. Enti sɛ ɔsɔfo no anyɛ saa adwuma no a, wo yɛ w'afam deɛ na Nyame nhyira mmra wo so. Enti ntotosoɔ dudu ntua nhwɛ deɛ ɔsɔfo de bɛyɛ. Mepakyɛw ɔte mo aseɛ? Enti sɛ woretua ntotosoɔ dudu no a, wo ne Nyankopɔn ayɛ apam. Enti Onyankopɔn bɛsoma ne bɔfoɔ ama ne bɔfoɔ aba abɛtena adwuma no a wowabie no ano anɔpa, awia ne anadwo de ama wo. Enti ɛbɛyɛ den bɛyɛ nwa sɛ tumi a ɛyɛ korɔmfoɔ, tumi a ɛmpae deɛ yɛ, ɛbɛtumi abɛtena adwuma mu wɔ asɛe w'adwuma. Obi bɛtumi de w'adwuma akɔ bosom so sɛ Me ne ne pasuasi nyinaa wɔ line baako so, yɛabue store. Ɔno deɛ, dabi amanfoɔ bɛtɔn deɛ, ntɔ me deɛ nti, bɛsɛe na ɔno no deɛ ne yɛmmɛtɔ me me deɛ. The moment a bosom no tumi bɛyɛ n'adwene sɛ ɔreba no, ɔbɛduru ɔbɛhu sɛ Onyankopɔn bɔfoɔ gyina hɔ, ɔntumi mpo mmɛn hɔ. W'abusua mu apam no a wo nananom kɔgyeeɛ no bɛyɛ n'adwene sɛ ɛreba abɛdi w'akyi. W'abusua mu apam no bɛduru hɔ no, because of wo ntotosoɔ dodo na wotua no, na Onyankopɔn bɔfoɔ gyina hɔ a wɔwɛn w'adwuma no, nti wɔntumi nwura hɔ. Enti ɛbɛyɛ dɛn na wotɔn a yɛntɔ? Ɛbɛyɛ dɛn na wugu a ɛmfifi? Woyɛ kuani, afei wode adeɛ hyɛ fam a Nyankopɔn bɛtɔ bosu pa agu so ayi n'abɔfoɔ ama no, wɔawɛn wɔ adwuma anɔpa awia ma anadwo, ama wɔatwaatwa ne mmɔho because of sɛ wotua ntotosoɔ dudu. Wo ne Nyame wɔ apam. Wo wontua ntotosoɔ dudu. Bible pɛ sɛ Awurade nyɛ ma wo. Ma menka nkyerɛ wo sɛ, okay, sɛ woamfa obi security a, obi bɛba abɛyɛ w'adwuma ama wo anaa? Womfa security sɛ ɔma w'adwuma ho ban a, Esiane sɛ ɔno deɛ wagyimi nti ɔsɔre ɔba abɛbɔ ho ban. Nti saa so na ɛteɛ. Nti no nkyerɛ sɛ ɔkɔgyina asɔre dɛm na ɔkɔbɔ mpaeɛ. Wɔanya mpaebɔ. Wei ne sɛ di Nyankopɔn asɛm no so. Ɛnɛ Kristofo a yɛaba sɛ yɛbɛdi asɛm no so ama asɛm no mu nsɛnkyerɛnne adi yɛn akyi no yɛmpɛ. Na mmom yɛbɛkɔ akɔbɔ mpaeɛ. Wokɔ Ephesians eh, Ephesians chapter thirteen six Ephesians chapter six verse thirteen a wɔsi nyankopɔn akɔdeɛ na emu mu kae ne nyinaa aseɛ wɔn na ɔsi mo mɔ mpaeɛ no mo akɔ nsɔrɔ mu ɛnna kristofo aba deɛ yɛpɛ mpaebɔ ɛsene sɛ yɛbɛdi nyame asɛm no so ba wohwɛ tetefoɔ no nso so a na tetefoɔ no nso practice nyankopɔn asɛm more than sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ wɔtena aseɛ sɛ tete ni ka sɛ ɔdi asɛm no so a ɔdi asɛm no so anya mu nhyira but nɛ yɛyɛ berɛ yi so a yɛsɛ yɛagye kristo adie no yɛyɛbɔ mpa yɛsene asɛm no ɛna asɛm no nyinaa so ne yɛ kristofoɔ yɛ ahoɔden nti that is the reason why a wɔbɛgye kristo adi woyɛ adwuma a ɛnyɛ yie no ɛtumi so ntu antotosoɔ dodo Enti Onyankopɔn bɛgyae ɔdedifoɔ na ɔyɛ honhom korɔmfoɔ no ama no abɛtena wɔ adwuma anim. Enti wode tu maa na wafa. Ɛnyɛ mpaebɔ, ɛyɛ teachings. Ɛwɔ sɛ ɔsɔfo na kyerɛkyerɛ wo, but ɔdedifoɔ no bɛka sɛ adwuma no a woyɛ a ɛnyɛ yie no, bra na wasen agye wo ho sika kakra kura wo. Akristofoɔ e ba, momma yɛnsua nyansa ne nimdeɛ o. Momma yɛnsua nyansa ne nimdeɛ na Kristosom yɛ nyansa. Ɔse nyansa mfitiase yɛ awurade suro enti every person biara na abɛhyɛ ase sɛ wosuro nyankopɔn no wonya nyansa adɛn na wɔdi nyame akyi firi mmɔfra berɛ mu wohunu nyansa ebia wɔn yɛ dware wo saw wogye mi because of sɛ w'adwuma bɛkɔ so nea ɛwɔ sɛ woyɛ ɛna makyerɛ wo no nea ɛwɔ sɛ woyɛ ɛna makyerɛ wo no obetumi ka sɛ evangelist me ho ɔfɛ maduru sɛ ɔsɛ meware nanso menya kunu ha ma menka ahintasɛm wei na memfa nkyerɛ wo ɛyɛ a na mesere obi wɔ hɔ a ɔsɛ evangelist meda a meso daeɛ a mɛso daeɛ na mene obi da mɛso daeɛ na bɛrima bi ka me ho mɛso daeɛ na ɔbaa bi ka me ho mɛso daeɛ no wobɛhu sɛ na Asɛ deɛ ɛmuntum akye me na obi ne me wɔ hɔ. Deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ na ahunu ne sɛ apam bi reyɛ adwuma. Tumi bi ne wo na ɛteɛ. Ma menka asɛm wei na memfa nkyerɛ wo. Na woahwɛ no kɔkɔ wie no ɔpaatere no mu. Enti sɛ woanlenke kyɛne no no woanhyɛ. Sɛdeɛ yɛde message tu ma wo nsa bɛka a, Ebia paatere no na ɛbɛboa nanso ebia na wo nsa ankɔka. Because message no yɛde nya to me page no sɛ kunkuro a yɛno ano no. Yɛnya ne tum a ɛno ano no. Wofrɛ me a meka sɛ kɔ me page wo ne kɔtie but na woantie. Nti deɛ ɛteɛ nyinaa ne sɛ ma menkyerɛ wo adeɛ bi. Obi wɔ hɔ a ɔse evangelist maduru me mpanyin mfe so nanso mintumi nware. Minnya kunu. Enie, ɛberɛ a na wosua no, obi wɔ hɔ nom a, ɛberɛ a wosua no ɔhyɛ ntaade nketewa. Nti wopue abɔnten ɛmaa honhom bi waree no. Obi nso so wɔ hɔ a n'abusua mu apam wɔ hɔ sɛ ne nananom ne abusua abosom no kɔ apam no, wɔwaree abusua no mu mmaa. Because apam bi wɔ hɔ, bosom bi wɔ hɔ a ɔyɛ bɛrima, nti ɔware abusua no mu mmaa. Ɛna ɛwɔ bosom bi nso wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbaa, nti ɔbɛware abusua no mu mmarima. Nti na wanyini paa. Waduru the time wɔ sɛ ɔware. Wanya sika nanso so wo se wonya nyini. Because sɛ wɔyɛ bɛrima a, abusua mu no, abosom no a wɔn nananom kɔgyeeɛ no yɛ ɔbaa, nti aware abusua no mu mmarima. Ɛna sɛ ɔyɛ ɔbaa nso so a, abusua no, abosom no a ne nananom kɔgyeeɛ no, na ɔyɛ bɛrima nti waware abusua no mu mmaa. Nti ɛba saa deɛ ɔyɛ ne sɛ, ɔma honam fam bɛrima kwan ma ne mmɛware wo. Ɔma wo honam fam bɛrima nhunu w'abrabɔ pa. Ɔma honam fam bɛrima nhunu w'ahoɔfɛ. Ɔma honam fam bɛrima nhunu wo suban papa. Ɔma honam fam bɛrima nhunu neɛ sɛ wonyini anaasɛ ɔyɛ ɔbaa. Ohu bɛrima hu a ohu sɛ ɔyɛ ɔbaa bɛrima. Ɛna sɛ ɔyɛ bɛrima nso so a sɛ ɔyɔnko baa ehyia wo a ohu ne sɛ woyɛ ɔbaa nti ontumi nse wo pɛ. Mepakyɛw ate aseɛ. Ebi nso so wɔ hɔ a yɛwuwu sua no ntade hyɛ mu. Because atade bi wɔ baabi ɛbɛfa a ɛbɛba ama wo akɔtɔ no. Yɛwɔ ahonhom a ɛdii so. Nti sɛ wotɔ atadeɛ na wode hyɛ na without mpaeɛ a, deɛ ɔkɔkɔ yɛ sɛ saa ahonhom no bɛtena wo mu na aware wo. Yɛwɔ nipa bi nso so wɔ hɔnom no a n'abrabɔ bi a na wɔrebɔ Suban bɔne bi a na ɔyɛ bi atuutuu berɛ bi ɔsii so wobɛhu sɛ wobɛkɔ mantam hɔ no mmarima ɛwɔ hɔ nyinaa afa no no obi wɔ hɔ a saa pam no ɛwɔ ne fie ɛna ɔne wo bɛdaeɛ na wokae bible ɔse deɛ ɔbɔ adwaman no ɔyɛ ɔno nipadua because ɔse deɛ ɔbɔ adwaman no bɔ de sɛe ɔno nipadua Adɛn ntia? Because the moment a wo ne bɛrima bɛhyia mu no, mo mogya a ɛbɛdi afra no, ɛma nea ɔwɔ bɛrima no mu no tena mfa ɛba ɔbaa mu, na ɛwɔ deɛ ɔwɔ ɔbaa no mu atena mfa akɔ bɛrima no mu. Nti sɛ ɔbaa no abusua mu no, bosom bi a wɔn no kɔgyeeɛ kyerɛ sɛ wɔn nyɛ awareɛ a, wo bɛrima no ɛbɛte aba wo so, nti wo nso wonya awareɛ. Sɛ ɛwɔ bɛrima no nso abusua mu a, bɛtena mfa aba wo ɔbaa no so, it means wo nso wonya awareɛ. Ɔhu sɛ deɛ ɛsi teɛ. Enti ba saa na na wo abusua mu na bi ni hɔ but wakɔ fɛfiri abɔnten na wode aba abusua no mu. Nti wobɔ sɛ wo nkoa no waka mu na wonyɛ kunu na wonam na wokɔba. Ɔhu sɛ deɛ ɛsi teɛ. Nti woyɛ ɔte pɛn so a na wɔn si so ɛsɛ wɔn nyinaa ware atwa ho ahyia nanso wonya bi because of suban bi a wodaa no adi. abrabɔ bi a wodaa no adi. Obi nso so wɔ hɔ a wakɔ akɔyɛ obi ne nipa no akɛse no, wadome no. Nti nnome na nipa no dome wɔ no, ɛno na ɛyɛ nya nsunsuansoɔ wɔ so a ɛno nti woso nya kunu. Wotem aseɛ? Nti bɛyɛ dɛn na ɛsɛ sɛ wɔpia afiri mu? Obi wɔ hɔ a wɔhyɛ ase sɛ wɔhyɛ ntaade tiatia. Sɛ wode wo nan si hɔ four square a, Ahonhom makoako six thousand tumi gyina ma no yɛye. Ɛna wohyɛ atade tiatia na wode pue, ɛna wo nana hu wɔ, ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ, atade no nka mmoa nka ɛbɛyɛ anka kɔwuro gu hɔ, ɛna wose wano sɛ nka te adi agu gyam na wodi wo nana atɛm kama. Na ofiri sɛ saa tam woyɛ ababaawa, woyɛ abranteɛ, adeɛ mu wahyɛ wo, wo nika yi ɛna ɛda wo pɛn akyi, ɛna watadeɛ yi bɔɔ mu, ɛna wo tiri nwi kɔgu wo pɛn akyi, ɛna wakeka wo mmɔwerɛ sɛ bayifo a wɔbɛkɔ atuo. ɛna anan ase mmɔ werɛ wakeka na wapa w'ani akyi nwi ato agu kama ɛna wato ano hyɛm sɛ ahwehwɛ ɛna wode nam wofii sɛ wo ho ɔfɛ nti tumi bi hyia wɔ no na ɔware wo nti ɔware wɔ no sɛ sɛ ɔma honam fam bɛrima kwan ɛma ne mmɛware wo because sɛ woware a wompene sɛ obi mmɛware wo kunu bi Nti saa na ɛteɛ wɔ honhom mu. Ɔn sɛ yɛsɛ honam a wɔpɛ ano aduro. Ɔn sɛ nti asɔfo dware na wɔsaw. Ɔn sɛ wobrɛ wɔ wiase. Obi nso so wɔ hɔ n'abusua mu no, wɔbɛma no aware but wɔmma sika ntena ne nsam. Because honhom mu no waware nti ɔyɛ adwuma wɔ honam ani a na wɔn abɛgye sika no de akɔ akɔhwɛ ne mma ɛwɔ honhom mu. Enti obi wɔ honam ani reyɛ adwuma no, otua ka wɔ honhom mu. Ɔsɔfo, nsɛm wɔ wiase o. Nsɛm wɔ wiase. Enti mehu obi a wɔnnim Kristo a ɔmfa Nyame asɛm nyɛ adwuma na ne ho yɛ me mmɔbɔ. Obi wɔ hɔ a yɛama ne kwae wɔwɔ abusua mu apam no mmea a ɛka ni kwae so wɔware o. But tumi no hu ne mmɔbɔ honam fam ama no aware. Na nhyehyɛe a tumi no nna kɔ honhom mu ne sɛ ɔyɛ adwuma wɔ honam ani, ɔbɛba abɛgye akɔhwɛ ne mma ɛwɔ honam mu, honhom mu. Nti honam mu no ɔnyɛ sika na ɔde ahwɛ ne mma na ɛbɛwo ɔbɛwo wɔn no. Nso nkɔyɛ obi a ɔyɛ brɛfoɔ. Wɔwɔ abusua mu apam ɔmbɛma ne kwan ama no aware but yɛ mma ne kwan sɛ ɔmfa ba mmra asase yi so because honhom mu no wawo ɔsɔfo ɛyɛ na mi mpɛ sɛ mi wura mi wura mi dɔ so kɔ ma nipa nhunu sɛ yɛ nim de. Mepɛ sɛ nnipa nhunu sɛ yɛnte hɔ kwa. Mepɛ sɛ nnipa nhunu sɛ yɛnim nea yɛreka. Wɔte aseɛ. Mesi me ne sista bi kasa deɛ Awurade Nyankopɔn maa me hu yɛ ne sɛ, brada, yɛma ne kwae sɛ wɔnware, but yɛmaa ne kwae sɛ ɔnwo ba. Wɔsɛ ɔsɔfoɔ, ɛhefa na menkɔɛ, duro bɛn na menyeeɛ. Honam fam ne honhom mu deɛ na menyɛeɛ. Na meka kyerɛ sɛ, wei sɔre hye no so yɛ ketewa bi o, ɛyɛ a na ɛmɛ nwanwa. Sɛ wɔn a wɔfrɛ mu wɔ adiifoɔ ne asɔfo yi so nhunu. Sɔre hye yɛ ketewa bi. na mmom ne nyinaa ne sɛ nipa no yɛ na mepɛ sɛ ɔhwehwɛ kristo akyiri kwae because ɔpɔw wiase nneɛma nyinaa wobɛwo ba ten thousand times koraa no a Brother, one day who be win him fan awoko. And yeah, na me focus so say nipa be hun nyankopon asem because nipa hun nyame asem na asem ne be ye oja ne bo nipa ho bai. Wose me tima sem mu. So tima se ye. Wate na sem mu. Enti se obi fa nyame asem a wafa Kristo. Nnipa dasani no te wiase a ma ne kwan wɔ honam nneɛma na yɛ wedding abɔ ka ne ne kunu te ho abɛma bɛma nimunyamfoɔ wohwɛ sister yɛ wontumi hwɛ ne mpere no nanso so ba a ɛbɛba ma asomdwoe aba fie no onya ba because of honhom bi nti because of abrabɔ bi ɔbɔɔyɛ na woyɛ abaayewa si so yɛtuufo a womfa wodeɛ bɛba wodeɛ ɛbɛba nam kwan mu twɛn Obi wɔ hɔ nso so a brada wayɛ adwuma nanso ɔhunu ne ho ane. Nti ɔde ada ne nsa we ɔde ada ne abrabɔ fi. Me din de Evangelist Bismarck sɔfo a woyɛ YouTube channel na link ne hyɛ na me se saa channel wei yɛbɛtoa so. Mɛma wo the reason why the solution a wobɛtumi me yɛnye sika o deɛ yɛnye sika wɔ ha o yɛkyerɛ adeɛ yɛkyerɛ nyansa ne nimdeɛ yɛkyerɛ nhunumu. Yɛrema wiase ahunu nea onim. Nea wokotuatua sika wɔ baabi no, wobɛnya no ɔkyɛ ne wɔn mu free. Wo deɛ subscribe na wahyɛ na walɛnke sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wonia bi nso a ɔwɔ na amanneɛ bi mu sei ɔwɔ ha wei mu sɛ ɔno nso bɛtumi apia afiri mu. Me namba na wɔ YouTube channel na ase Facebook no me namba na wɔ soɔ no wobɛtumi afrɛ me na waka neɛ ha wo na wode akyerɛ yɛn. Problem na wo face no ka fa kyerɛ yɛn. Because ebi a ne yɛnya nkyerɛkyerɛ nuru hɔ. Na mmom sɛ woka de kyerɛ yɛn a, ebi wɔ hɔnom a yɛhwɛ a yɛtumi jɔmpo na yɛabɛkyerɛw. Akwanya baako nso wɔ mu no, aberɛ bia nso a bɛfrɛ bia yɛwɔ hɔ. Anɔpa awia nwummerɛ, ɛyɛ WhatsApp nko a. Wofrɛ me na ɔma kɔ a ɛmma. Ahaa. Na adeɛ teɛ no no. Subscribe your YouTube channel na link no hyɛ na fa ma wo nua. Onyankopɔn ntena no mu nkyerɛ na nsi wo yie. Ɛda foforɔ mɛkyerɛ the reason deɛ nti a wobɛtumi apia firi saa apam nim. Watem aseɛ. Mɛma deɛ nti a wokɔ awareɛ no a ɛnyɛ yie no. Deɛ nti a wonyɛ kunu no. Nea enti a woyɛ adwuma a ɛnyɛ yie no, makyerɛ no, na mmom deɛ enti a wohwehwɛ awareɛ a wonya awareɛ, deɛ wopɛ ba a wonya ba. Ɛno, mɛkyerɛ wo the reason why a wobɛtumi apue afiri mu. Mede Nyame asɛm na ɛkyerɛ wo. Ɛnɛ Kristofo aba nsua deɛ ɛno nti a. Mede Nyame asɛm ne quotation bɛma wo di so na mmoa sɛdeɛ woyɛ adwuma a ɛnyɛ yie. Mama wo ho quotation. Wɔse tua ntotosoɔ du du na me Asafo Awurade bɛmmɔ ho adwuma no ho ban ma wo. Na mmom sɛ wotua ntotosoɔ du du no, mɛtua ntotosoɔ du du. Ahobammɔ biara mmaeɛ a, ɛno na na afei deɛ wokɔ mpaebɔ mu. Brɔda, afei na na wokɔ mpaebɔ mu akɔkyerɛ Awurade sɛ, Awurade, w'asɛm se wobɛyi me afiri abusua pa mu. M'abusua mu yɛyɛ adeɛ yɛnyɛ yie, yɛgu a ɛmfifi, yɛdua a ɛnso aba. Awurade, maba bɛgye w'adi. W'asɛm nsusuw betumi afiri abusua pan mu. Awurade, mede me ho ato so, metua ntotosoɔ dudu ne wakɔɔtu Awurade. Awurade, metua ntotosoɔ dudu, nanso meyɛ adwuma a ɛnyɛ yie. Adɛn ntia? Afei na na wo ne Awurade bɛka asɛm. Afei na na wokɔ hyena, wobɛbu sɛ Awurade. Ɔsɛ apam bi dɛ ofi a wonya kun, wonya yer. Ɔsɛ wɔkɔ awar a, awar no wɔ sika wɔ mu, anigye wɔ mu, nanso ɔba ntsi anigye nnwie pɛyɛ. Ɛno na mese subscribe yɛ YouTube channel na link no hyɛ na ɛda wobɛte me nka no. Menim sɛ Awurade bue kwan na ɔde ma yɛ a, mɛkyerɛ wo deɛ ɔbɛyɛ a wobɛpue afiri mu. Awurade nka wo na ɔnte n'anom nkyiri na nsi wo yie. Me din de Evangelist Bismark, Onyankopɔn nhyira wo. Bye bye.